um molo yes sir o ntseneletše ka fitness mokgoši nna ke re kotse go ba fiti ke go ba health awa di a fapana dilo tse awa di fapana ba o kgona go ba physically fit mara go tse o ne di-heart problem di-gastrointestinal problem go tse ka mmaleng o ne di-bloating di-gas di-constipation all of that just because physically motho o bontšhang ka ro strong a gore gore internally go jalo a ba monna aa o ra gore nka no ba hot like a heat wa hwetša e le gore ke mmese ka mogare ya ka mogare wa hwetša o hlakahlakane is too much wa hwetša that is why o hwetša go ne di-football players tše e leng gore motho o ne o collapse o collapsiša keng mm. because ka mogare go na le situation e leng gore ya unhealthy mara physically Mm. ka mo ntle go mo lebeleletše his fit eh. he's looking good all of that mara internally because of the way re jang ka gona dilo tše la di jang go tše le gore di mo affecta ka mokgomo snacks ka mo gare oh.
right jalo mara ah, ba bona ba go jima ba nwa di-protein shake and stuff dilo tše la a di mm. healthy no nna ke tsepe gore di-protein shake di healthy Why? number one because a re ba le di-ingredients tša tsona most of those things ke di-hormones di unnatural hormones tša gore di tle di kgone go go nontšha kana mo go batho ba nyakang go no nona ka pela gore ba kgone go gaina di-muscle ke di-hormones dilo tšele ka kua go kgone gore o ka no nona ntle le some form of hormonal issue e leng involved because di-hormones ke tsona di producang uh, all of the chemicals ka mara mmele wa gago so if o nyaka go nona yes you will consume those things mara o tsebe gore ga o tlo ba healthy because dilo tšele ka tsona a se dilo tša tlhago Mm. Yeah. You must read the ingredients tša tšona dilo tše tše tša di tša di protein shake and what not. O bone gore na ke eng o mpotse gore na ke eng sa tlhago ka kwa gare ga sona. Nka rata go le bona letšatši leo. Na o reng wa re?
O ra re engwe ke taba gore a re bale. No, ga go ne motho a balang di ingredients. Mm. Batho ba bantši re no nagana gore ge ba re selo se healthy go ra gore go jalo. Mm. Ge ba re selo se ntoketse go ra gore go jalo. Mm. Mara ga o thoma o bala o nyakišiša gore gabotse na iye ke eng na vitamin e eng ke ye ke ke eng mm. na what is this flavofin goba eh nioctin ke dilo mang tsona tše mm. tbhq tsena ke eng mm. a re tsebe a re tsebe le rona di re dirang ka mo mebeleng ya rena ba re mm-hmm. no tshepa gore batho ba ba reng di re loketse ba re resha le ge e le gore a go jalo so nna ke ithutile go nyakešiša di-ingredients so ge motho a re selo se ntoketse ke re tlišamo tla re bona

gape bona nna ke fitinyana o phelegile go feta nna ka rone bjale ke a tseo ja gabotse our in most instances nto e fuelago nto e dirang gore motšhini o bereke gabotse ke dilo mm. tše ke di jang mm. so o ka no hwetse le rena o phela ka dinama o phela ka mae o phela ka maswi

O ra gabotse a ba sa lokela go jewa goba? Aowa, le kgale ga go ne nto e tšwang go phoofolo e leng gore be re swantšwe be re e ja ka tlhago, nnete gone. Oh, ke a lebala gore eish. Eya.
Re je tšetala.
Ya, swantšwe re no ja merogo, re no itaya di-juice, re je di-fruits tša go ba le dipeo. Gana motho ke happy bo. ee motho ke herbivore mona ke maaka nto ya gore go ne selo ke omnivore ko goreng kana mokgoo gore ja nama ba jale morogo ee that's why one be le di-cancer le di-high blood le disukiri le di-arthritis mm. that's why and especially today diphoofolo ja ntse go kara di jele merogo di phela ka ra warehouse morosalowekosisa nyamaware a ke tsebe gore monna gašo ke gale ke gale ke šile ditšhisanyana ke ne le more than five years and wena o tla re tlhaisa ka boso
well se a re bone gore o jelang o jela boso goba o jela go tiiša mmele ba ra ke jela go phela gabotse ka baka la gore mmele wa ka go le gabotse ke tlile go phela nako e telele mo ka kgona go epsina ka kgona go ronta le lefase le ka kgona go dira dilo tse ntšhi tse ke ne go dira ka ba le energy e ntšhi go ba bose ee ke seo se nyakago mm.

eng mm. modimo o diretse gore nteo mm. nte ngwe le nngwe e phelago e dirileng ke ena e, e dire peu ka mo gare ga yona le zamba rena a senke ke bona peu ya lantshego ba no jala leno ba no le beya mola la pona la senyega mm. la tswa mohlašano mongwe mo snacks wa go selekiša diterebešidi di dira dipeu ka mo gare nna re je seatless re go botse Eh, tsebe gore di-seedless tšeo ke tsona di-gmo mm. di-genetically modified so a re tlhokomeleng gore re jang so that physically mm. o se ka ba fiti mara go etsa internally o bajwa go etsa motho a ba le di-heart attack goba di-cholesterol goba malwetsilwetsi a go fapa-fapana ka baka la dinama le di-starche le metlhole ka moka go ba botsa gore o ije yes sir tata o lokile